Mba'éichapa temimbo'ekuéra mbo'esyry pokõihámegua. Che, Mercedes Varge, romoirũta jaikuaave hag̃ua ko árape.

Ha myanduhe jepuru. Opakuévo ko mbo'epy jahupytýta. Omomba'eguasu ñe'ẽndy ogaygua oiporukuaa ñe'ẽ he'ise jojáva ohechakuaa myanduhe jeporu. Ápe oĩhína ñane irũnguéra. ára ha ára oĩva ñanendive, ha'ete ku orambosáva hikuái. Oĩ karuhápe he'i, ha'ekuéra mesa jerére okaru. Joséka ho'úramo guare vorivori he'i, jahechamíta mba'épa omombe'uve ñandéve hikuái. Jaikuaa hag̃ua ñane rembiapo ko ára pegua, ñamoñe'ẽmíta. Nde ejapysakáta. Joséka tyke'ýra ha tyvyra oguapy torýpe okaru hag̃ua hikuái vorivori kesu ijarýi rógape. Tembi'u ojapóva ña Clau, umi mitã jarýi sy Rembi'u ningo hetereirasa. Peichahágui peteĩ tesapirĩme, Joseca omboka'i vorig ajeno, ohechakuaávo upéva ipehẽngue michĩvéva haimete oipopete chupe. Upépe ohechakuaa hembiapo vai hague. Ko'ápe jaguerekóma hína umi oĩ va'ekue ñahendúvape. Jahechami mba'épa ohechaukáta ñandéve. Tyvýra, tyke'ýra. Avei oĩ jarýi ha isy. Jarýi, sy. Upévare ja'e jepive avei che jarýi. Ñe'ẽ he'isejojáva jaikuaáta avei ko mbo'epýpe. Jahechakuaami mba'épa hína pe ñe'ẽ he'ise jojáva. Tory vy'a he'ise peteĩ mba'énte. Ja'éramo tory, ja'éramo vy'a he'ise peteĩ mba'e. Ha'ete voi pe he'iséva peteĩ mba'énte voi. Ápe jahecha mba'eichaitépa ovy'a, mba'eichaitépa hory. Avei jahecha pya'e tesapirĩ. Ápe jahecha mba'eichaitépa pya'e oho térã peteĩ tesapirĩme oho. Mokõivéva he'ise peteĩ mba'e año. Avei ko árape jaikuaáta myanduhe jepuru. Jahechami ko'ã ñe'ẽ. Vorivori. Moõ ñamohatãve pe ñe'ẽ, pe i ipahaitévape, vorivori ja'e ñande. Avei ja'e ipehẽngue. Ápe, ndaipóri hína pe ñamoĩva hi'ári pe myanduhe ha'éva hína pe tilde. Ápe ko'ã oñemyengovia pe ñanetĩ rupi ipúva. Ipehẽngue. Avei, michĩvéva. Ápe jaguereko mba'éichapa oñemomyanduhe. Upéva ohechakuaa ipahaitépe upépe ja'e hatãve. Chupe. Moõ ja'e hatãve chupe. Pe e upéva pe ipũ hatãvéva. Peichahágui. Ha upépe pe ipũ hatãve. Ápe. pejesarekomíta vorivori ipahaitépe, ohechakuaa ipahaitépe, chupe ipahaitépe. Ág̃a katu ndoguerekói pe myanduhe ojehaíva mba'ére ipahaitépe ipuhatãvévo nañamoĩriva'erã chupe pe myanduhe. Jahecha jey ñane rembiapo ha nde háma ko'ág̃a remba'apóta. Ñambojoaju hu'ýpe. Ápe oĩ hína tory, pya'e, kunu'ũ, tenonde. Ha ñambojoajúta ko'ã mba'e umi he'ise jojáva ndive, tesapirĩ, pya'e, vy'a, ñemochĩchĩ. Jahechami. Tory ja'éramo, ja'ékuri ja'eha avei vy'a. Pya'e ja'éramo, ja'e avei, ikatu ja'e avei, tesapirĩ. Kunu'ũ, upéva ja'éramo, ikatu avei, ñemochĩchĩ. Tenonde oñemotenonde péva he'i. Péva he'ise oho pya'evéva. Peteĩ mba'énte avei he'ise. He'ise jojáva ko'ã mokõi ñe'ẽ mokõimokõi oĩ hína ko'ápe. Mba'épa he'ise ko'ã ñe'ẽ? Nemandu'ápa? Mba'épa nde remoĩta upépe? Tyvyra. Ha pe kakuaavéva, mba'éicha hína héra? Tyke'ýra. Oĩ porãiterei. Sy. Péina oĩ hína sy, upéva jaikuaa porãiterei voi mba'épa he'ise. Ha. Reindy. Ko'ã hína ñe'ẽ ojepurúva ikatu hag̃uáicha ñamombe'u ñande rogaygua, ñane pehẽngue kuéra. Ko'ág̃a jaipurúta myanduhe. Haimete, moõpa ipu hatãve, ejapysaka porãke, haimete ipehẽngue. Ipehẽngue michĩvéva, upéva oñe'ẽkuaa chipa. Ejapysaka porãpa ra'e. Oipopete. Péicha jahecha ko'ápe ñane irũnguéra okaru vove kuri hikuái. Nemandu'ápa mávapa oguenohẽ vorivori kuri ambuégui. Ehendu jey, emoñe'ẽ jey, ikatu avei reipuru ambue jehai ikatu hag̃uáicha rehecha araka'épa ikatu ojeporu umi ñe'ẽ oñemomyanduhéva. ha avei ñande rogayguakuéra rehegua. Ñande ko'ág̃a jakaru va'erã oñondivepa, ikatu hag̃uáicha ñañomongeta ha jaikuaa mba'épa oiko ñande róga ryepýpe. Nemandu'áke ikatuha reñemoarandu reimeha guive, nde rehéntema oĩ emombarete hag̃ua nde kuaapy. Jajoecha peve!